Sinjuri, merħba. Merħba fil-Katidral ta' Għawdex u merħba għal din it-tnedija ta' din il-pubblikazzjoni dwar l-Assedju ta' Għawdex tal-1551. L-ewwel nett, grazzi lilkom ilkoll li qegħdin hawn illejla. Hawn min qiegħed hawn b'rispett lejn il-post fejn qegħdin, hawn min qiegħed hawn b'rispett lejn il-pubblikazzjoni u l-kollaboraturi li ħadmu fiha, hawn min qiegħed hawn, kollha kemm aħna, b'rispett lejn l-istorja u lejn il-patrija tagħna illi mal-patrija Maltija aħna nżidu wkoll ir-reġjonalità Għawdxija. Hi x'inhi r-raġuni jew il-motivazzjoni li saqitna? Illejla qegħdin hawnhekk biex inniedu pubblikazzjoni li qed timla vojt kbir. Qed timla vojt fuq paġna li hija hija doloruża, paġna sewda, paġna doloruża fl-istorja ta' Għawdex, iżda paġna importanti U l-importanza ta' din il-paġna mill-istorja toħroġ mill-fatt li, anki għal snin twal, paġna li ġiet oskurata jew injorata. Jagħmel sens li dan il-ktieb qiegħed jiġi mniedi hawnhekk, f'dan il-katidral, mhux tant għaliex huwa ktieb reliġjuż jew spiritwali, però huwa ktieb li jitkellem fuq storja li intrinsikament hija wkoll marbuta ma' dan il-katidral li huwa li huwa binja ċentrali, binja strateġika fiċ-Ċittadella mhux biss ġeoloġikament għaliex qiegħda ġeografikament qiegħda fiċ-ċentru tokkupa waħda mill-ikbar partijiet fiċ-Ċittadella imma anki għaliex l-istorja taċ-Ċittadella u ta' Għawdex fi żmien l-assedju kienet marbuta ħafna u ċċentralizzata ħafna anki madwar l-istruttura ekkleżjastika. Huwa huwa sabiħ ukoll illi qegħdin hawnhekk il għaliex uħud minn dawn il-protagonisti illi insibu F'dan il-ktieb u fl-istorja tal-Assedju tal-1551 huma kkommemorati wkoll anki f'dan il-Katidral, fosthom fl-aħħar kopletta li ġiet iddekorata hawnhekk fil-Katidral, il-għaliex huma protagonisti komuni sewwa għall-istorja tal-Katidral u sewwa għall-istorja ta' Għawdex u tal-Assedju tiegħu tal-1551. Dan il-ktieb jitkellem dwar din il-ġrajja illi sal-lum dil-ġrajja kellha minn tal-leġġendi, sal-lum dil-ġrajja kellha l-inċertezzi tagħha, ġrajja li kellha lapida fi triq Bernardu Dupwo, imma issa hija ġrajja li għandha l-istorja tagħha ddokumentata u miġbura fi ktieb. Dan il-ktieb qiegħed jiġi ppreżentat, ippubblikat, bl-għajnuna essenzjalissima tal-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Illum kellu jiftaħ din l-okkażjoni d-Direttur John Xuereb illi jinsab indispost, ma jistax ikun magħna u għalhekk insellmulu u nirringrazzjawh ukoll, illi kellu jispjega wkoll Għaliex id-Direttorat għandu fil-missjoni tiegħu pubblikazzjonijiet ta' din ix-xorta? Id-Direttorat tal-Ministeru għal Għawdex jassisti awturi għaliex huma parti mill mill-qasam kulturali, mill-isfera kulturali, però f'dan il-każ iktar milli awtur bħala entertainment, bħala industrija tal-arti, bħala qasam tal-arti, hawnhekk għandna wkoll il-każ ta' pubblikazzjoni storika, li huwa wkoll fil-missjoni u fir-remit tad-Direttorat għall-Wirt Kulturali. U għaldaqstant, grazzi għal dan id-Direttorat li għandna din il-pubblikazzjoni issa wkoll fil-ħwienet u fil-kotba tal-libreriji tagħna. F'dan il-mument nistieden lis-Sur Joe Psaila sabiex jippreżenta l-analiżi tiegħu dwar din il-pubblikazzjoni li se nkunu qegħdin inniedu llejla. Grazzi ħafna.
Permettuli nagħmel premessa. Il-kelma truiżmu tirriferi għal dak li jingħad u jkun minn hawn id-dinja. Fir-rigward tal-istorja, l-Ingliżi għandhom truism. All history is history of the present. L-istorja, b'ittra esse kapitali, kull storja, hija ġrajja tal-preżent. U dan il-ktieb ta' Mons Joe Bezzina, li jressqilna episodju mill-istorja ta' Għawdex li ġara 471 sena ilu, jgħodd għalih dan it-truiżmu, All history is history of the present. Kif inhu hekk? Is-Sultan Saladin li miet 830 sena ilu kellu matul il-medda ta' żmien ġibda qawwija fuq l-immaġinazzjoni Musulmana u kien ta' ispirazzjoni għall-eroiżmu tal-ġellieda Musulmani minn żminijiet u sal-lum. Hekk kien fit-Tielet Kruċjata meta hu tqabad kontra Richard de Lionheart fl-1192, hekk kien meta Napuljun invada l-Eġittu wara li ħalla 'l Malta fl-1798, hekk baqa' fis-seklu 20 meta n-nazzjonaliżmu Għarbi sab mexxejja bħal Gamal Abdul Nasser fl-Eġittu u Assad fis-Sirja. Anke t-terroriżmu Iżlamiku tal-aħħar 20 sena hu diwja tal-qlubija ta' Saladin. Tant li l-Kap taċ-Ċija, Michael Scheuer, sejjaħ lil Osama bin Laden a modern day Saladin. Il-ġrajja tal-1551 seħħet f'nofs il-medda ta' żmien bejn il-ħajja ta' Saladin u aħna. Ma kinux jew illa Dragut u Paxà u l-ġanniżeri tagħhom imlaqqmejn bl-ispirtu gwerrier ta' Saladin? Qed ngħid dan kollu biex nuri kif dan il-ktieb ta' Joe Bezzina huwa storja, imma huwa wkoll attwalità, history is history of the present. Terapija tat-tnissija. Fl-introduzzjoni Joe Bezzina b'ton ta' ċanfira jistqal li l-Maltin u l-Għawdxin l-istorja ma jħobbuhiex, ma jistudjawhiex u għaldaqstant ma jafuhiex. Naqbel miegħu. Imma jien jgħaddilu wkoll ħsieb minn moħħi li din il-ġrajja tal-1550 minħabba l-fatt li kienet disfatta, l-Għawdxin ta' qabilna ma kellhomx ħerqa kbira biex ifakkruha. Teżisti fost ħafna popli dik li tissejjaħ amneżija storika, memorja selettiva ta' dak li għandu jitfakkar u dak li ma għandux. It-Taljani, pereżempju, fir-rigward ta' xi ġrajjiet, għal xi żmien irrikorrew għat-terapija dell-oblio, it-terapija tat-tnissija. U ħafna drabi, fid-disfatta, isibu att erojku li jifdija. U aħna x'aktarx bħalhom. Madankollu, għandu raġun Joe Bezzina jisogħbih mal-ewwel sentenza tal-introduzzjoni ta' dan il-ktieb li l-istorja ta' pajjiżna ma nħobbuhiex. Fl-aħħar mill-aħħar, imqar il-paġna glorjuża tal-qawmien tal-Għawdxin kontra l-Franċiżi fl-1798 domna ma tajnija l-ġieħ mistħoqq sa tard fis-seklu 20. Dan huwa ktieb li fih Bezzina ġabar b'kull dettall it-tagħrif kollu li sal-lum nafu dwar din il-ġrajja u ġabru b'mod li l-fatti storiċi mhumiex sagrifikati fuq l-artal tan-narrattiva, għalkemm l-istil narrattiv tiegħu hu frisku mexxej. Mhux l-ewwel darba li l-istorjografi jkunu akkużati li huma preġudikati dwar xi fatti li jkunu jesponu. Iżda din il-kratika ma tistax issir lill-awtur tal-ktieb li għandna quddiemna. Jekk hemm xi preġudizzju, hu tas-sorsi li Bezzina jirriferi għalihom u jikkwota b'mod kritiku bid-data, titlu u vers. Biżżejjed ngħid li fi kważi għaxar paġni ta' biblijografija, Bezzina jikkataloga ħames tipi ta' sorsi, kronaka kontemporanja ta' ġrajja, sorsi arkivjali, pubblikazzjonijiet speċifiċi, sorsi ta' tagħrif ġenerali u saħansitra rumanzi storiċi. Hemm każi fejn benżina ma joqgħodx fuq is-sors sekondarju, iżda jmur ifittex direttament f'ras il-għajn. Hekk għamel bid-dokument tat-testment ta' Gullilju ta' Malta, 8 ta' Frar 1299, li jinstab fl-Archivio Generale della Corona ta' Aragona, Barċellona. U li Bezzina kien diġà rrefera għalih fil-Gawli tagħna. Hekk għamel fir-referenza ta' Michel de Montaigne, dan il-filosofu tar-Renossans Franċiża, ewlieni fil-kitba tal-esejs fil-letteratura Ewropea, jirreferi għall-għemil erojku ta' Bernardo de Pau fl-esej Drawwiet fil-Gżira ta' Cea, li kiteb xi 20 sena wara l-ġrajja. Għalkemm, ma nafx għaliex, Bezzina ma jinkludihx lil Montaigne fil-lista tas-sorsi kontemporanji. Hu jiddedikalu imma tliet paġni u mill-Mużew ta' Bordeaux jagħtina ritratt bin-noti dwar il-fatt ta' Għawdex miktubin bil-pinna ta' Montaigne innifsu fil-marġni tal-paġna tad-dokument oriġinali. 20 kapitlu f'ħames taqsimiet. Il-ktieb fih 20 kapitlu f'ħames taqsimiet. L-ewwel erba' jagħtu xena fl-isfond tal-ġrajja tal-1550, bħarsa lejn Għawdex, riżorsi, amministrazzjoni u popolazzjoni u kol ħarsa aktar wiesa' lejn il-qagħda fil-Mediterran f'nofs is-seklu 16. Wara t-trattat ta' paċi bejn l-Imperatur Karlu Ħamsa u r-Re ta' Franza François l-Ewwel, Paċi li ġabet żieda kbira tas-sibien fil-Mediterran, tal-piraterija fil-Mediterran. It-tieni, erba' kapitli oħra jitkellmu fuq it-tħejjija tat-toroq f'Kostantinopoli u bnadi oħra biex iseħħ l-attakk fuq Malta u l-pjan għall-assedju fuq il-Birgu u l-Imdina, pjan li imbagħad kien abbandunat fuq il-post. It-tielet ħames kapitli bi kronaka tal-assedju fuq Għawdex. Sitt kapitli bil-konsegwenzi ta' dan l-assedju. Imbagħad l-aħħar kapitlu dwar il-fakra tal-Għawdxin meħudin fil-jasar. Kollox huwa mżejjen u imfisser aħjar bil-pitturi artistiċi ta' Paolo Camilleri Cauchi, ritratti ma' nixxi ngħidu ta' Daniel Cilia u artwork ta' Paul Falzon.

Dan hu fatt fl-istorja ta' Għawdex li aħna l-Għawdxin tant smajnieh li ma baqax jissorprendina. Imma jekk naqraw l-istudju ta' Godfrey Wedinger, Coursers in Gozo 1533, naraw kemm din is-sentenza f'paġna satax ta' Bezzina tiddiskrivi l-preludju ta' dak li ġara fil-1551, traċedja mħabbra minn ħafna snin qabel imma li ħadd fit-tmexxija f'Malta jew fi Sqallija ma ndenja jagħti kas. Wettinger isemmi proċess fil-Qorti wara ħabejt mis-sibien Torok fuq l-irziezet fil-Qala u n-Nadur. Is-sibien ħatfu xi persuni u xi mrieħel. Niżżluhom fuq ix-xwieni tagħhom sorġuti fl-imġarr u baqgħu hemm għal ġranet wara biex ir-raħħala jmorru għandhom bil-ħsieb li jixtru lura l-bhejjem li jkunu sterqulhom. Dan ifisser li dawn ix-xwieni tas-sibien kienu jibqgħu sorġuti l-imġarr bla ma ħadd jagħtihom fastidju. Għawdex kien miftuħ beraħ għas-sibien u l-Għawdxejn kienu mingħajr ebda protezzjoni mill-Kavallieri. Bir-raġun mela Bezzina wara li jikkwota l-Bosio jgħid li Dragut jgħid għal Dragut li fl-1550 he was observed plying the Gozo Channel four days 1,550 sena qabel jiġifieri, u jkompli Bezzina, He almost owned the place, coming and going as he pleased. Min kienu l-protagonisti? Bezzina jfisser il-kawżi li għandlu l-Ottomani biex jattakkaw lil Malta fil-1551. u jidħol ukoll fid-dettall fil-personalitajiet tal-protagonist ta' dan il-ġrajja, il-Gvernatur t'Għawdex, Galatjan de Sess, il-Gran Mastru Juan Domedes, Dragut, Sinan Paxà, Bernardo de Pwo, Patri Bartolomeo Bonavia, Agostinjan, u tnejn oħra mhux daqstant magħrufin, il-Kavallier Fra de Villagognon u l-Ġurat Paolo Denaz. Nagħmel premessa, Sir William Temple, diplomatiku Ingliż, li f'nofs is-seklu sbatax kien ħareġ kien l-ewwel wieħed li ħareġ bl-idea tal-cabinet government, imma studjuż tal-istorja, kien isostni li l-avvenimenti tal-istorja jkunu mifhuma aħjar bl-osservazzjoni tal-passjonijiet u l-burdati li jriġu l-ħajja privata ta' personalitajiet pubbliċi. Din l-assjoma tidher fil-protagonisti ta' din il-ġrajja faħxija kif ippreżentahomlna dan il-ktieb ta' bezzina. Per eżempju, il-Gran Mastru kien bereft of the ability of foresight. Imma iktar, imma l-iktar fil-pika li kienet teżisti bejn Dragot u Sinan Paxà. Imnissla mill-fatt li t-titlu ta' Paxà Kien ħadu Sinan, meta skont il-baħħar Ottomani kellu jkun Dragut li jingħata l-ġieħ. In-nuqqas ta' qbil bejniethom deher fil-1551, meta ma qablux jekk għandhomx jattakkaw il-Birku u dwar kemm l-Indina kienet tiflaħ għall-Ħbejt. In-nuqqas ta' qbil kien wieħed mill-fatturi tat-telfa tal-Assedju l-Kbir fl-1565, imma fl-1551 ġab iċ-ċirkostanzi b'mod li l-ħbit sar fuq Għawdex flok fuq il-Birgu u fuq l-Imdina. Żewġ protagonisti wara l-kwinti. Mill-ktieb li qed nressqilkom joħorġu żewġ protagonisti li mhumiex daqstant magħrufejn imma li huma importanti u Bezzina jagħtihom din l-importanza. Wieħed huwa l-Kavallier Nicolas Durand de Villegognon, diskritt mill-awtur bħala a soldier, a scientist, an explorer, adventurer and rapreneur. Had a foresight and travelled to Malta ahead of the looming siege. Kien hu, de Villegognon, li organizza l-purċissjoni bl-istatwa ta' Sant'Agata. u li jagħti l-impressjoni li l-għadu li l-Imdina kellha ħafna nies lesti li jiġġieldu. Barra minn hekk, kien Devil Lagunion ukoll li ħadem strataġemma biex dgħajsa bil-qamħ u b'messaġġ li Andrea Doria kien qiegħed fi Sqallija jħejjel il-flotta għal Malta tinqabad mit-Torok fuq il-baħar. Il-messaġġ kien gidba bi skop tajjeb. Villagognon kien jaf li l-battelji jistgħu jintrebħu bil-glubija tal-ljun, imma wkoll bl-ingann tal-volpi. Il-pjan ta' Villagognon li kontra l-indifferenza tal-Gran Mastru ried minn kmieni jibgħat rinforzi f'Għawdex, irnexxa għall-Imdina, imma ressaq l-għadu lejn Għawdex. Imbagħad protagonist ieħor, li kien Pawlu Danaz. Naħseb illi qatt ma sab obra hawnhekk Pawlu Danas li fl-awtur. Eh, protagonist ieħor Pawlu Danas, wieħed mill-ġurati. Skont Bozio, Danas offra ruħu biex minn Għawdex iwassal messaġġ lill-Gran Mastru b'talba għall-għajnuna. Il-Gran Mastru ġabha bi kbira, imma bagħat dgħajsa b'xi bumbardieri u munizzjon. Fil-vjaġġ lura, id-dgħajsa nqabdet mill-għadu. Denas, interrogat minn Sinan, tah stampa b'oħra. Qallu li biex jintrebaħ il-Kastell ta' Għawdex ma kinitx ħaġa faċli daqs kemm kienu qed jaħsbu huma. Hu mifhum li Paolo Denas miet il-sejr wara interrogazzjoni. Hi opinjoni tiegħi wara li qrajt l-bezzina li Paolo de Nas huwa l-uniku eroj awtentiku tal-assedju tal-1551. Dan offra ruħu, inqabad, ta informazzjoni żbaljata biex biex ifixkel lill-għadu u l-probabbiltajiet li qatluh. Hi storja ta' tradimenti din li għandna quddiemna, hekk joħroġ mill-ktieb mill-ktieb ta' Joe Bezzina. Il-qarrej ta' dan il-ktieb jintemm impressjonat kemm tabilħaqq din kienet storja ta' tradimenti. L-ewwel, il-Kunsill tal-Ordni tal-Kavallieri kien iħeġġeġ lill-Viċi Reat fi Sqallija biex jibgħat suldati sabiex jiddefendu lil Tripli. Fil-fatt intbagħtu Tripli 630 merċenarju Skont xi wħud mill-membri tal-Kunsill, Gozo was untenable. It-tieni, il-Gran Mastru ma ried jebda jibgħat l-ebda għajnuna, lanqas laqa' l-proposta biex nisa u t-tfal Għawdxin, meta kien hemm it-theddida tal-assedju, jittieħdu f'Sqallija, għax stqarr li jekk dawn jidħlu fis-swar, l-irġiel Għawdxin jiġġieldu b'aktar qlubija meta għandhom il-familja x'iddefendu. L-awtur Vertot, li għex f'1729, 1729, jgħid, As if Diomedes thought that battalions of armed men would spring out of the earth in their defence. L-Gran Mastru wkoll, meta żewġ dgħajjes mimlijin nisa u tfal baħħru minn Għawdex lejn il-Birgu, Tomedes ta' ordnijiet biex ma jitħallewx jiżbarkaw, b'theddida li jiġu mgħarrqa jekk jersqu lejn il-Moll. Id-dgħajjes reġgħu lura Għawdex bin-nisa u t-tfal fuqhom. Villegognon was shocked at this treatment. Wara d-disfatta t'Għawdex u Tripli, Il-Gran Mastru ried jagħti l-mewt lill-kavallieri, lill-kavallieri tellief u fosthom lil Deces, il-gvernatur. Wara li t-Torok salpaw minn Għawdex il-Gran Mastru però aktar wera premura biex isib l-armi u l-munizzjon li stetgħu tħallew warajhom milli jipprovdu l-għajxien lill-Għawdxin li kien baqa'. Mela, diġà għandna żewġ tat-tradiment tal-Kunsill u tal-Gran Mastru, u l-Gvernatur desess, skont Bosio, kien hemm kien hemm Għawdxejn, tal-inqas seba' mija li riedu jiġġieldu. Iżda desess ma kienx lest li jmexxi din id-difiża tas-swar. Dejjem skont Bosio, li jikkwota Joe Bezzina, desess laqqa' alcuni dei principali del popolo. Deces ħareġ bil-ħsieb ta' kopulazzjoni, ta' kapitulazzjoni mat-Torok, b'kondizzjonijiet li kienu jingħataw biss lil min kien ikun wera kuraġġ. Fil-każ ta' Għawdex ma kien hemm, ma kienx hemm min wera dan il-kuraġġ. Ieħor, il-protagonist ieħor, Patri Bartolomeo Bonavia. Patri Bartolomeo Bonavia kien imdendel mas-swar biex ifittex ftehim ma' Sanan Paxa. Skont l-ordni ta' Tisess, Bonavia ftiehem mal-Paxa li l-Għawdxin kienu lesti jċiedu jekk hu jħalli bla mittiefsa 200 ċittadin fost l-ewlenin tal-gżira. Sinan fil-ħniena tiegħu kien lest li jħalli erbgħin. S'hawn il-patri kien qiegħda dmiru. Imma b'xi mod ħaseb għal rasu. Għaliex hu flimkien ma' mara u binha ma tteħdux fil-jasar, b'differenza ma' tal-anqas għaxar saċerdoti oħra li Bezzina jinnomenahom b'isimhom li jittieħdu lsiera fosthom Don Johannes Rapa, vikarju forani, Don Nicolò Castelletti, kappillan tal-Matriċi, u Don Lorenzo de Apapis, kappillan ta' San Ġorġ. Kienu xi għaxra l-saċerdoti li ttieħdu fil-jasar fosthom dawn it-tlieta. Naturalment, Dragott ittradina wkoll. Dragott ma żamx mal-ftehim li ħalla u ħalla jerben xiħ għax qal li dawk kienu għalih iċ-ċittadini ewlenin. Ftehim f'xi kundizzjonijiet mal-għadu ma kienx xi ħaġa rari fil-Medjuevu. Għana kien għamel parentesi. Ma kienitx ħaġa faċli li jsibu ftehim. Kien hemm każ gustost fl-assedju ta' Weinsberg 1140. Id-difensuri laħqu ftehim mal-invażuri li jħallu lin-nisa biss joħorġu salvi minn ġewwa s-swar, bil-kundizzjoni li jġorru magħhom biss dak li kellhom ħila jġorru fuq spallejhom. In-nisa refgħu lil żwieġhom fuq spallejhom u ħarġuhom mis-swar, għax hekk kien l-uniku mezz li jsalva li li jistgħu jsalvawhom. Aħna ma konniex daqshekk daqshekk xxurtjati u nafu x'ġara fl-assedju tal-1553. Għandna l-Bernardo de Po li jifdi li jifdi l-ġrajja, l-att erojku ta' de Po jidher li jifdi xi ftit din il-paġna kerha tal-istorja. Imma jien eh, ma naffermax iżda nistaqsi bil-moral tagħna llum l-eroiżmu ta' Depuom kien fih xi xamma ta' familjiżmu ta' min biex joħroġ ta' raġel ma baqax iktar uman. Għax il-qlubija bħal virtujiet kollha għandha l-limiti tagħha. Bezzina jenfasizza l-fatt li l-istorja ta' Depwo kienet imsejħa leġġenda f'xi pubblikazzjonijiet tal-Università ta' Malta. Bezzina jwaqqa' din l-asserzjoni bi tliet dokumenti. L-ewwel, Villagonjon jirrakkonta dan l-att fil-1553, sentejn biss wara li seħħ. It-tieni, Michel de Montaigne jirriferi għalih fl-esej li semmejna, miktub ċirka 20 sena wara. Fl-1579, l-Università ta' Għawdex waħħlet skrizzjoni biex tfakkar l-għemil erojku ta' Bernardu de Pont. Jiġifieri dak il, dik il, min f'dak il, f'dik il-pubblikazzjoni ta' tal-Università, min qal li leġġenda, hawnhekk isib risposta f'waqtha. Ma barra minn dawn it-tradimenti, l-Għawdxin tal-1550 ittradewhom ukoll il-Maltin. Għax meta beda jsir il-ġbira għal fidwa tal-insara, ta' min jgħid li Papa Ġulju tlieta ħareġ jubileum pro redemptionem captivorum inzolegozi biex isir ġbir fil-parroċċi kollha ta' Malta. Bezzini għata l-ammont ta' kull ġabra fi tlettax-il parroċċa ta' Malta u jkompli li b'kollox inġabret is-somma li biha setgħu jinfdew tlieta jew erba' rsiera. Imma Mhux il-Maltin biss, eh, tradewhom. L-Għawdxin tas-sekli ta' wara wkoll ittradewhom lil dawn tal-1550 għaliex wisq drabi tefewhom fil-bir tat-tnissija. U aħna wkoll inkunu qed nittraduhom jekk tip bħal dan ma napprezzawhx. Nemmen li dan il-ktieb flimkien ma' ieħor dwar il-qawmien ta' tal-Għawdxin kontra l-Franċiżi u t-tmexxija tal-gżira minn Saverio Cassar għandhom ikunu fil-kurrikulu tal-iskejjel għall-istudenti Għawdxin. Id-destejn tal-irsiera Għawdxin. Il-ktieb fih kapitlu riċerkat u interessanti dwar familji Għawdxin, b'aneddoti li jitfgħu dawl fuq id-destejn tal-irsiera li Dragut u Paxà Sinan ġarrew magħhom lejn il-Maghreb. Bezzina jsemmi sitt sorsi li jagħtu tagħrif dwar l-Għawdxin ta' Tarħuna u wkoll seba' każi f'Kostantinopli. Jidentifika bl-isem u l-kuljom xi familji li l-istejjer tagħhom joħorġu mix-xhieda f'riċerki ta' Geoffrey Wattinger. Bezzina jsegwi wkoll id-destejn ta' tliet ekkleżjastiċi, Lorenzo de Apapes, li wara sentejn feda lilu nnifsu, Niccolò Castelletti u Johannes Rapa, li t-tnenn mietu fil-jasar. Don Johannes Rapa, vikarju forane, fl-aħħar li deher kien fuq ġifen f'Kastantinopli. F'dan il-kapitlu, Bezzina jsemmi wkoll żewġ tradizzjonijiet, dik forma ta' tgħajjira, ġiddum Malti, li xi Għarab tal-Maghreb kienu jerfgħu l-Alla u ċejn meta jkollhom xi jgħidu magħhom, u dik is-sentenza ta' xi nies f'Tarhuna kienu jinstemgħu jgħidu Siamo Maltesi della vendetta di Dragut, sentenza li tiġbor din il-ġrajja orribbli f'sitt kelmiet.

Issa li għadda ż-żmien u llum nemmnu u nitħabtu biex ikollna ħbibirija mal-ġirien kollha ta' madwar il-Mediterran, ejjew ma nistħux minn din il-ġrajja imma għall-kuntrarju nħalluha tiddefenina. Filwaqt li jkollna fidi soda li l-1551 ma terġax isseħħ, 1551 Never Again mhux għax il-Musulmani se jerġgħu jiġu jħabbtuh għalina, imma biex bħala Għawdxin inġibu l-ewwel il-ġid ta' Għawdex qabel l-individwaliżmu u l-partiġġjanerija. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna, Pastor Psaila. Nistieden hawnhekk issa lill-awtur, Monsinjur Bezzina, eh, sabiex itina ftit insight fuq il-produzzjoni ta' din ir-riċerka. Il għaliex qabel xejn, qabel ma għandna ktieb f'idejna, Hawnhekk għandna riċerka. Monsinjur, nagħtik merħba u nirringrazzjak u nikkomplimentak f'isem l-udjenza kollha li għandna. L-ewwel nett, x'kien il-ħsieb wara l-pubblikazzjoni ta' dal-ktieb? Ir-riċerka li hawn f'dan il-ktieb saret issa bi preparazzjoni proprja għal dan il-ktieb jew hija frott ta' riċerka oħra li kienet ilha ġejja?
Fl-2001, meta kien hemm l-anniversarju tal-450 sena, kont ktibt artiklu twil, kien deher fis-Sunday Times, u kint għoġob ħafna ħafna, tant li kont ġejt anke avviċinat minn xi ħadd tal-Malta Film Facilities fuqu, 25 sena ilu, 20 sena ilu. Kont ġa bdejt niġbor dakinhar, imma mbagħad bqajt niġbor, bqajt niġbor, bqajt niġbor, u meta irtirajt mix-xogħol, mill-arkivju, għedt l-ewwel ħaġa li qed naqbad huwa dana. So ġa kelli volum kbir ta' dokumenti, biċċa minnhom ġbarthom minn barra jien stess, jiġifieri, u għaldaqstant nista' ngħidlek illi din hija frott ta' riċerka ta' għoxrin sena. Sewwa u raġuni li ktibt ta' hi. Sewwa, ħa nikkwota lill-eks Speaker, lil Anton Tabone, Aħna fit-tmien ta' Settembru mmorru npoġġu l-kuruni, mhux jien insomma, min ikun Ministru għal Għawdex. Mmur inpoġġi l-kuruni, nagħmlu diskorsi fuq l-assedju l-kbir. U 14-il sena qabel kien hawn assedju kbir ħafna għal Għawdex. Sewwa Brian Blua, għal min ma jafx, kien Charge d'Affairs tal-Amerk tal-Istati Uniti f'Malta qabel l-Indipendenza. Kien bniedem, kien professur fl-Università Kansas City u x'ħin qalu għal dat Għawdiex għax ħafna kbar, fthemna għalhekk ġibtha fuq il-cover tal-ktieb jiena, sewwa għaliex hawn min jgħid dat Għawdiex ma kienet xejn. Biblijografija bħal din, il-biblijografija hija estensiva, hemm seba' arkivi differenti, hemm 62 studju, apparti timir romanzi, apparti il-ħin u żmien li tieħu biex tiġbora. Kif inhi l-approach? Kif tasal biex tibni bibliografija bħal din? X'isuqek lejn sors u ieħor? L-ewwel naturalment tara x'inkiteb fuq dawk iż-żminijiet. Fil-fatt kif qal tajjeb Joe Psaila, fil-bidu għandi section li anke d-direttur Ġwanxwiered għoġbitu ħafna u anke Stephen hawn preżenti Cini għoġbithom ħafna. Jiġifieri, li tgħid sfond, tgħawd ix fil fifteen fifty għax inkella ma tifhimx l-affarijiet, fhimt? Jiġifieri, jiena bdejt naqra d-dokumenti kollha dak iż-żmien, fthemna, u rnexxieli, fthemna, l-iktar l-iktar li ħadt gost huwa, semmiha Joe Psaila, li nsib, grazzi għal Università, ara llum id-dinja kemm hi kbira, kemm hi żgħira, Tawni ħjiel minn Università California, ftehmna, mill-University sew of Literature, għandhom Università ta' Literature biss, California, u għandhom fakultà for essay writing. It-Time Magazine, biex tikteb fit-Time Magazine irid ikollek degree minn din l-Università. Dak qaluli, qaluli jista' jkun li l-essays ta' x'jismu, ta' Jista' jkun li l-oriġinali qegħdin f'Museo Aquitaine, Franza. Ftimna? Dik għalhekk qed kixfa kbir, jiġifieri li nsib dan Montaigne għal min ma jafx huwiet mill-ewwel bniedem essejist fid-dinja, jiġifieri li l-ewwel beda jikteb l-essays. U li nsib mhux biss L-esej tiegħu ma nsibu miktub bl-idejn ta' ta' Montem, ftemna, meta għedtilhom anke l-Mużew ta' Kwitejn through through emails, ma kontx jien preżenti imma huma stess ħadu gost, jiġifieri dan kellu ħareġ il-ktieb u dejjem iżid miegħu, dejjem iżid miegħu. Imbagħad fl-aħħar sema' fuq dan f'dan f'dan x'jismu, hu jgħidha f'kuntest, huwa esej fuq meta huwa permess is-suwiċidju. jew l-omiċidju. F'dal-każ, huwa jgħid li Bernardo Del Po kellu permess joqtol lil uliedu sewwa biex isalvahom mill-iskjavitù.
Dan il-ktieb li għandna f'idejna, li se nniedu llejla, kemm domm tiktbu? Biex tikteb ma ddumx ħafna, jiġifieri x'inhi kellek kollux lest, ftehmna, imma iktar biex tqassmu l-ktieb sewwa. Meta kont nistudja jiena l-università kont ngħallem il-metid. for writing thesis jiġifieri, għallimt mijiet kbar ta' studenti, il-programm iddippjana l-ktieb li tieħodlok ħafna ħin, kif ħa tqassmu, kif mhux ħa tqassmu, però l-ktieb biex ktibtu kemm dum, dumt forsi erba' xhur imbagħad. Prattikament erba' xhur għax l-ewwel ġibt sewwa grazzi għad-Direttorat tal-Ministeru għal Għawdex Sewwa, sew dal-ktieb ġie 6,000 ewro, sa ma jimpurtax x'inhi qed tgħid, ġie 6,000 ewro, ftehimna li l-Ministeru kien lest li f'dal-każ li jieħu l-ktieb hu u joħroġ ktieb hu ftehimna hu jagħmel l-ispejjeż kollha sewwa għax kienet l-unika soluzzjoni. Imma mbagħad tliet xhur erba' ktibtu jiġifieri, mbagħad ikun hemm il-korrezzjonijiet, ir-ritratti, ftehimna.
Xi ħaġa li li timpressjona f'dan il-ktieb hija il-personalitajiet li jissemmew u ovvjament l-ammont ta' ritratti u ta' pitturi u grafika li nsibu. Jiġifieri dal-ktieb fih ukoll riċerka ikonografika. Illi mhix ġejja minn sors wieħed jew minn pajjiż wieħed, hux hekk? Le, żgur.
Jien mort kemm-il darba Spanja u meta, fil-fatt hemm żewġ ritratti li ħadt forsi xi għaxar snin ilu ta' muntanier, per eżempju, li kien ġie hawn iċ-Ċittadella ta' Għawdiex fit-1283, ftehimna, u dak kont rajtu dan Barcellona jidhirli jiena, qiegħed il-monument, għax issa nsejt imma kont ħadt ritratt tiegħu, issa ġejt bżonnu. Dan għall-ktieb ħswielha ħafna anke fi flus. Ftemna? Għax pereżempju biex ġibt ritratt importanti tal-belt li meta weqgħet dik, dragut iddeċieda li jattakka l-kavallieri, il-belt jisimha Afrika, Kienet ċittadella jisimha Afrika fit-Tuniżija tal-lum. Biex dik pereżempju permess tippubblikah, ħamsin ewro, fthemna? Il, din għamlu l-Università ta' Ġerusalemm, imma l-fatt hu li jkollhom, fthemna? Diversi affarijiet mill-Bibliothèque Nationale de Paris. Imma hemmhekk għandi xaħ waħda ħabieba li kont niltaqa' magħha fil-laqgħat tal-arkivji, allura dik għenitni ħafna sewwa hija waħda mill-uffiċjali għoljin u kont tlabtha lista ta' affarijiet li huma Franċiżi, pereżempju ta' Villeganon li ma jinstab kważi mkien u li tatuli hi. Jiġifieri kien hemm kelli anke għajnuna materjali f'dan il-lat. Dan ifisser ukoll allura li l-assedju ta' Għawdex ma kienx sempliċement assedju minn erba' min-nies illi ma kellhomx jagħmlu aħjar ħlief jiġġieldu u jaqbdu ma' dak mal ieħor, imma kienet eh, eh, assedju, kienet strateġija, kienet battalja minn figuri li kienu figuri politiċi fil-Mediterran u fil-reġjun f'dak iż-żmien, u xek. Jiddispjaċini jena li Diversi studenti li jmorru l-Università, hawn wieħed minnhom preżenti, illa qalli hekk, ċerti professuri tal-istorja jgħidulhom isma' ta' intom Għawdxin, ara titkellmu fuq assedju ta' Għawdex dak ma kienx jeżisti dak ta'. Ftemna? Għaliex irid idum ftit tal-jiem, eċċetera, ftemna? Disikwit jgħidu, ġifieri riċentament, riċentament, għalieli xi ħadd li hu għola ħafna fis-soċjetà Maltija, li qalulu hekk, Cauce dan ha, qalulu hekk, qiegħed jagħmel kors, postgraduate course qaluhielu. Imma din fil-fatt kien veru ma damx l-assedju, imma dan għamel ir-ramparts, bena l-post fejn jispara l-kanuni, żewġ postijiet. Il-fatt li ma damx, ma damx għaliex il-Kavalieri ma jgħinuniex minn Malta, ħallewna għal rasna. Jiġifieri dan hu avveniment li fil-veru sens tal-kelma huwa siege, mhux razzija kif jgħidu, razzija bħal meta kien jinżel, semma każ Joe Psaila, sewwa niżel l-imġarr, telgħu il-qala, sewwa l-Ministru Kladdu ma joqgħodx hemm dak iż-żmien, telgħu il-qala, ħadu n-nagħaġ tal-qalin, sewwa, u niżżluhom, fehimna, dik hija razzija, mhux tarma' b'disa' kanuni kbar li farrku s-swar taċ-Ċittadella, u din importanti ħafna, u l-ktieb, għalhekk semmejtu The Siege That Sybil Gozo. Sewwa, l-assedju li ħonoq il-Għawdiex. Fl-aħħar nett, x'inhuma dawk l-elementi ġodda li ħarġu minn dal-ktieb li s'issa konna għadna ma nafuhomx, biex ngħidlek qegħdin niskopruhom jew inħabbruhom illejla? L-ikbar waħda hija l-fatt li ta' Dewpo semmija ġa Ġob Sajla mhix leġġenda, Fehmna? Jien stess kont naħseb hekk, jiġifieri, mhijiex leġġenda, hija prova sewwa dan bniedem li kien preżenti, sewwa, kien preżenti Malta, wasal proprju l-għada li spiċċa l-assedju ta' Għawdex u dam il-Birgu 28 ġurnata. Meta kien hemm il-ftit Għawdxin li ħarbu u anke Patri Bartolomew Bonavia. U dan imbagħad isemmiha fi ktieb. Kif sar jafha din? Din sar jafha proprju il għaliex qaluhielu l-Għawdxin jew da Padre Bonavia li kien li kien preżenti dakinhar. U din interessanti ħafna ċif da barra li pija storja vera, m'hemmx dubju, kiex foħra kbira kien ġidra semmejt sawa li di ta' Bernardo po jikteba anke dana Monten, sawa bideħ, kiteba bideħ, ġifiri U emmena dana, temna, u ta' Veleganon ukoll, de ta' Veleganon, dana Veleganon għal min ma jafx, għandu gżira kbira msemmija għalih, il-Brażil. Dan kien bniedem mdaħħal f'kollox. Lil Adam, l-ewwel Gran Mastru ta' Malta, kien jid sieħuh, ħu ommu. U sewwa kien bniedem li għamel ħafna affarijiet Veleganon. Veleganon kien preżenti. Villéganon ħareġ ktieb Pariġi fil-1553 qed isemmi x'ġara f'Għawdiex. Imbagħad kif tiġi tiddubitah erba' mitt sena wara meta bniedem li kien preżenti dakinhar sentejn u tmintax-il xahar wara preċiż ħareġ il-ktieb li spiċċa l-assedju. Jiġifieri naħseb l-ikbar kixfa tiegħi hi wara sibt semmejt għamilt bijografija apposta bl-istorja tal-erba' nies li fuqhom ibbażat l-istorja. Kollha kemm huma nies li huma very, very, very informed, kienu informati tajjeb ħafna x'qed jiġri. U għalhekk jiena ferħan ħafna f'termna li kif qal Anton Tabone qalli għamilt monument il-Għawdiex, għamilt monument ta' kitba li ħarġet diġra hija l-ewwel darba. Kelli feedback tajjeb immens. Ftehemna l-merħ tlett min-nies, qalu li xi bdew jaqrawh fl-għaxija, kellhom jibqgħu jaqrawh sas-siegħa s-saha tliet ta' filgħodu għax ma setgħux jieqfu. So, kien hawn feedback tajjeb ħafna ħafna. Vera ħadt gost bħall-feedback tajjeb ħafna u għalhekk nispiċċa billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu ta' għajnuna li mingħajrhom ma kienx joħroġ dan il-ktieb. L-ewwel nett, l-Onorevoli Clint Camilleri, Ministru għal Għawdex, illi l-perm sec tiegħu sewwa s-Sur John Borg wassallu anke r-ringrazzjament tiegħi tal-permess tal-proposta li kont għamilt lis-Sur Xuereb. Lil John Xuereb, id-Direttur tad-Direttorat tal-Wirt Kulturali, u l-assistent tiegħu, Stephen Cini, li rebħu kull tfixkil biex dal-ktieb joħroġ bil-kundizzjonijiet li xtaqt jiena li jkelli kontroll fuqu totali, anke fit-tqassim tiegħu. Nirringrazzja naturalment lill-Arċipriet tal-Katedrali li ta l-Katedral, verament jien membru tal-Kapitlu imma kienu li ta l-Katedral illejla sew u dispeċjalment ħafna nies mis-CSA ma nafx kemm ġablu nies nixtiequ niġu mal-maltemp il-maltemp. Għalhekk, grazzi Steve Fincini, wassal anke l-ringrazzjament tiegħi għad-Direttur. Lil Daniel Cilia li ġie mill-Maltemp, minn Malta, sewwa. Sew Daniel Cilia, jiena ma jkunx hu ma għandi xejn jiena, sewwa għaliex anke nibagħtu l-hawn li bieħodlu r-ritratti Malta, fthimna. Daniel, grazzi ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Fehmna. U hawn Għawdex ukoll għandi wieħed li kien jaħdem miegħi, ċe għadu jaħdem, ma qabel kien wieħed mill-ħaddiema tiegħi jisgħu Paul Falzon illi għenni ħafna wkoll f'ċerti editing li jien mhix kapaċi nagħmlu. Fil-parentesi ngħid għadu kif editja ħafna mir-ritratti tal-kalandarju tal-Katidral mill-kalandarju storiku d-darba. Huma għalkemm mhux preżenti Paolo Camilleri, Cauchi, l-użajna ħafna mir-ritratti tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-arkivisti li għenuni tul il-pandemija. Xi drabi ma kienx ikun possibbli li kelli referenzi preċiżi f'dehom imma ġifieri ffrankawli ħafna li mmur Malta mill-Arkivju Nazzjonali Malta, fejn qabel kont assistent direttur jiena, mill-Arkivju tal-Kavallieri il-Belt ma' Roma Camilleri, minn l-Arkivju tan-Nutara Malta ċertu jgħid Paul Camilleri, L-arkivju li kont immexxi jien, għad John Cremona, llum imexxih, u mill-arkivju tal-Katidral tal-Mdina, Mario Gauci, li għenni mmensament insib ċerta dokumenti biex nikkwotuhom. Fl-aħħar nett għedtilkom li jiena l-ktieb bħala tqassim qassamtu jiena bħala tqassim u fil-produzzjoni għenuni Eric Debono tad-Digita tal-JDB Printing u Jessica Grech. L-aħħar ħaġa, ħa nsellem 'l xi ħadd. Li qed jarani minn New York bħalissa, il-Father Anthony Saliba. Bħalissa qiegħed magħqud magħna minn New York. Anthony, grazzi li ħadt dan l-interess li tingħaqad magħna mill-Katidral ġewwa New York. Grazzi ħafna, Monsinjur Bezzina. Nistiednek tibqa' daqsxejn magħna, Monsinjur Bezzina. Nistiednek tibqa' daqsxejn magħna ħalli nagħmlu l-ewwel preżentazzjoni tal-lejla. Ehm, nistieden hawnhekk jiena qed magħna lill-Ministru Clint Camilleri. Ħalli nippreżentawlu kopja tal-ktieb li qegħdin inniedu llejla.
Onorevoli Ellis, Monsinjur, Arċipriet, intom ilkoll hawnhekk preżenti, Sur Tabone, Direttur. Hija daqsxejn bla kliem, għax il għaliex il għaliex tħalt ukoll ħafna fl-istorja kif spjegata kemm fid-dettall kif ukoll anke mill-awtur innifsu, u ta' kemm wieħed indaga u rriċerka sabiex propju għandna dan il-ktieb hawnhekk illum. Jiġifieri dan huwa l-istorja fl-aħħar mill-aħħar, parti integrali mill-istorja mhux ta' pajjiżna biss, ta' gżiritna. U żgur li Riċerki bħal dawn, u mbagħad li jsarrfu f'pubblikazzjonijiet bħal dawn, ser jibqgħu jsibu s-sapport tal-Ministeru għal Għawdex, b'mod partikolari tad-Direttorat responsabbli mill-Wirt Kulturali, il għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmlu preġju, qegħdin nagħmlu monument ukoll fil-kitba lil gżiritna. Jiena, jiena, Kont qed ngħaddu ftit kummenti jiena u l-Onorevoli Ellis anke waqt waqt waqt id-diskussjoni li kien hawn hawnhekk proprju għaddejja waqt l-ispjegazzjoni li kont qed tagħti li li hemm affarijiet interessanti ferm li żgur qatt ma smajniehom. Jiġifieri ħa nkun qiegħed ukoll nagħmel biex ngħidulek insib insib il-ħin li nibda naqrah il għaliex huwa importanti li ilkoll kemm aħna wkoll inkunu dejjem aktar istruwiti u mgħarrfa fl-aħħar mill-aħħar b'dawk il-ġrajjiet li llum jagħmilna aħna minn aħna. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek ta' Monsinjur ta' din il-biċċa xogħol importanti ferm. li żgur qiegħed tagħmel unur lill-gżira tagħna. Grazzi u nsellmilkom.
Grazzi ħafna Onorevoli Ministru u l-aħħar preżentazzjoni llejla lil Sur Stephen Cini, l-Assistent Direttur, għan-nom tad-Direttur John Xuereb llejla nippreżentawlek b'mod uffiċjali kopja ta' din il-pubblikazzjoni. Ma' Sinjur Bezzina? Sinjuri, illejla smajna ħafna, il-pass li jmiss taqrawh ħafna. Il-lejl it-tajjeb u nawguralkom li tieħdu gost bil-pubblikazzjoni li għadna kemm varajna. Grazzi lil kulħadd u l-lejl it-tajjeb.